Thonghnih kul le thum No Hawng nithum zinglei thawngchimnak caang kan phan ṭhan. Kan chim dingmi thongtlang tar cheukhat hna cu SSC nih uknak an lak kum hnih chungah Hakha tualchungmi pali hleili nunnak a liam. Watlet peng thlakhata in thonghnih hrawng a chiami tualchungmi panga nunnak a liam. January thla chungah Myanmar ram pumpi huapin in thong nga hrawng a kaang. Ṭi Chiaina SSC Gate KIA le PDF nih an doh i SSC ralkap pakul an thi. Thong chimnak kan thok cang lai ma rat fam bawl ka si. Thong hnih kul le thun February ni khatin Min Aung Hlain nih hramhram in uknak alaknak kum hnih a tling cang. Hi chungah lamzawhnak in siseh, CDM tuahnak in siseh, CDF Hakha min in siseh, Hakha peng chungah kan ram le miphun luatnak ca tiin dohthlennak kan tuah. Lam a zawmi minung thong sawm nga tluk kan rak si. CDM a tuahmi zung rianṭuan minung thong li tluk kan si. Hriamtlai mi minung thong thum tluk kan si. Hakha Chin State Zung, District zung le township zung tein a ummi hna rian an ṭuan kho lo. Mizapi nih ralhrang cozah nawl an ngai duh lo. CDF Hakha nih ral voi za le voi sawmruk le voiruk kan tu cang i ralhrang zanga le pahra kan fim hna i zahnih kul le hnih kan hlemh hna. Hakha khuapi chungah kahdohnak voi sawmruk le voi nga kan tuah cang. Hakha peng ahcun ralhrang nih zeihmanh an tuah kho lo. Hakha khuapi zong caan rau lo te ah kan lak khawh cang lai. Kum hnih chungah ralhrang hna kut in mipi nunnak a liammi minung hleili an si. Hliam a tuarmi minung paruk an si. Ralhrang kut in inn a kaangmi inn sawm thum le a rawkmi inn li a si. Tlei a tongmi minung zathum sawm sarih le pali an si. Mizapi hna mah inn le lo ah um ngam loin ral a hrialmi le harnak a tongmi tampi an um. Mipi ralkap chungin minung hleikua nih ram le miphun caah nunnak an pek i Minung sawmli le pakhat nih hliamhma an tuar. Hi vialte hi kan ram le miphun luatnak ding caah an si. Ralhrang uknak a hramin a cah hlan tiang pehzulin dohthlennak kan tuah lai. Ralhrang uknak kan cohlang lo i ralhrang nih a tuahmi thimnak zong kan cohlang fawn lo. A dikmi Federal Democracy a chuah hlan lo dohthlennak kan tuah lai. Mizapi hna zong nan si khawhnak cio in I dohthlennak ah i tel cio dingin kan in sawm hna. Tutan raltuknak cu kan miphun le ram caah a hnubik raltuknak a si. Hnulei kir awk zong a ṭha ti lo kan cung ahcun zeitik hmanh ah ralhrang ralkap uknak le miphun dang uknak tangin kan chuak kho ti lai lo. Kan ram le miphun dawtnak cu kan dihlak ṭuanvo a si tiah Chinland Defence Force Hakha Council nih thonghnih kul le thum February ni khat ah cathanh an chuah. Chin ramkulh Falam peng rih khuadar SSC ralkap sakhan ah February nihnih zanlei suimilam pahnih le minute kul le nga ah helicopter pakhat a ṭummi cu helicopter cu sakhan a ṭum hnu minute pali tluk a rauh hnu ah a kir ṭhan. Rih khuadar ah helicopter a ṭumnak kong he pehtlai in thawng fiang tein theih a si lo nain cheukhat tualchungmi nih cun thlathar a si cang caah SSC ralkap thlahlawh a phurh hna a si kho men tiah an ruahnak an chim. State Planning and Administration Council chungtel ah an ka telh hi a hlankan in ka theih cia lo caah ka cohlan ding le cohlan lo ding kaa fiang rih lo tiah Pu Kilkam Lian nih a chim. Zomi Congress for Democracy the CD party General Secretary Pu Kilkam Lian cu SAC nih uknak a lak kum hnih a tlin ni February ni khat ah SSC Chairman Min Aung Hlaing nih State Planning and Administration Council chungtel ah a khumh tiah theih a si. A hlan kan in chimchiahnak ka um lo caah ka caah a har ngai i kei cu thithlum le zunthlum zawtnak ngeimi ka si. Party chung zongah ka ṭuanvo a ngan caah tutan thil hi ka cohlan le cohlan lo kaa fiang rih lo. Pathian sinah thla ka cammi Pathian nawl si ko tiah Pu Kil Kam Lian nih cun a chim. Pu Kil Kam Lian cu thonghnih le hleinga thimnak lioah ZCD party in Tedim pengah Amyota Hluttaw palai caah thimmi a rak si. Thonghnih le kum kul thimnak ah Tedim peng ZCD party in zuamnak ah a lut ṭhan nain a rak tling lo. ZCD party cu thongkhat zakua le sawmkua kum thimnak lioah teinak a rak hmutu party a si i NLD party he ralkap bukchan lio zongah hmunkhat ah a kal ṭimi Chin party pakhat a si. Sagaing ramṭhen Watlet pengah a luancia January thlakhat chungah tualchungmi hna umnak inn thonghnih hrawng khanghpiak an tong. Ngakchia pakhat telin tualchungmi panga tha an tong tiah tualchung media nih an langhter. sac ralkap nih kumkhat tluk ngakchia pakhat le kum hleisarih hrawng a simi ngakchia pakhat tal in minung panga an thah hna tiah watlet information network phu nih an chim january ni kul le nili ah private motor pakhat in chuah aa timmi chungkhar pakhat cu watlet in an chuah ah sac ralkap nih an kah hna caah motor chung cuangmi kumkhat tuk ngakchia pakhat a nunnak a liam tiah watlet informational network phu nih an chim Watlet khuachung um ngam lo ruangah motor in a chuakmi chungkhar cu lampi ah sac ralkap nih an dirter hna i motor khalh lio a si caah dirter an si cu an thei lo. Cucaah atu bantukin sac ralkap nih an kah colh hnanak a si i an fate cu a lu ah kuan nih tlenglak a hlemh caah a nunnak a liam colh. A dang pakhat nih a liangah kuan hliam a tuar tiah Watlet Informational Network phu chungtel pakhat nih a chim. sac ralkap nih a luancia thonghnih kul le thum January thla khat chungah Watlet peng khawkua ah inn thonghnih renglo an khangh. Cu pinah a dang khawng ah tualchungmi hna umnak inn an khangh rih. Inn zeizat khanghpiak an ton fiang in theih a si rih lo tiah Watlet Informational Network phu nih an chim. Myanmar ram pumpi huap in a luancia thonghnih kul le thum January thla khat chungah SSC ralkap nih inn khanghnak voi za le sawmthum le voi riat tiang an tuah. Cu chungah inn thong li zariat le pali a kaang, zariat le pasarih a kaang. Meikhangh inn tha a tongmi kul le thum an si tiah Energy Ministry of Home Affairs and Immigration Fire Department nih February ni khat ah cathanh an chuah. SSC ralkap nih meekhanghnak a tuahmi chungah Sagaing ramṭhen ah voiza le voikua tiang a tam bik in khanghnak a tuah. Tu chungah biaknak lei he aa pehtlaimi inn hra le sianginn pakhat tel in tualchungmi hna umnak inn thongli zahnih le sawm sarih le pakhat an khangh lengah tualchungmi hlei sarih nunnak a liam tiah an thanhmi ah an langhter chih. Maguire ramṭhen ah meikhanghnak voi hleithum tiang an tuah. Cu chungah biaknaklei he aa pehtlaimi inn pakhat le tualchungmi umnak inn zathum sawmnga le pasarih a kaang tiah an langhter chih. Karen ramkulh chungah meikhanghnak voi li an tuah i cu chungah cun inn sawmnga le innkua a kaang. Mandalay ramṭhen ah voihnih inn khanghnak an tuahmi chungah inn sawmnga le inn hnih a ciam. Tanintari ramṭhen ah Voi nga tiang inn khanghnak an tuah i inn sawmthum le inn li a kaang. Ngun ramkulh ah inn ruk, Riakhain ramkulh ah inn khat, Chin ramkulh ah voihnih an khang i inn kua a ciam. Tualchungmi paruk nunnak a liam tiah NUG nih an thanh. Sagaing ramṭhen ah a bikin cawlcanghnak a tuahtu SSC ralkap hi Khamah Yah zathum sawm ruk le pakhat, Zathum sawmruk le pariat le zathum sawmruk le pakua an si. Nuhrin covo buar in mipi cungah hremnak a phunphun an tuah tiah sagar remṭhennak ummi nih an chim. ISP Myanmar nih January kul le le ah a thanh ning ahcun sagar remṭhen chung SSC nih uknak a lak kum hnih tluk ah tualchung mi hna umnak inn thong sawm li thongthum zahnih le hleiruk an khangh piak hna.

Tualchung hriamtlai pahka a phah le PDF phu fonh nih kalhnawh in an kah deuh hna caah SSC ralkap pakul hrawng an thi. SSC ralkap pahnih le khuabawi pakhat tiin minung pathum cu meithal saumi Kwanfang le cazin catlap pawl he tlaih an tong tiah theih a si. Ṭi Chiain peng Myah-Ṭawng-Keita ummi SSC ralkap kahdoh an ton caah bawmtu dingah thlahmi SSC ralkap motor pahnih cu PDF nih bom puahhnawh in an kham hna tiah Ṭakawng tualchung hriamtlai phu in chimnak nawl ngeitu nih a chim. Tuzing kan thawngchimnak cungah a vialhin kan donghter rih lai. Nan dihlak cungah kan i lawm tuk hringhran. Zanlei ah thawngpang thar he kan i tong ṭhan te hna lai. Kan YouTube channel The Chin Post TV channel hi subscribe kan tuahpiak rih cio dingin kan in sawm hna.